Welcome to my podcast show, where I'll share great stories with you every week. Thanks for listening. Hello, uh, mein Quake podcast arak ka zo tu hoi kom do vial de na anam na mun chiawa andam chiaw lai tia som na ka ngai tu ni hi chu uh, March thla na culinary uh, chun se US cha ni mo i tu chun chu zai kong na kan chim lai ti sia chun i ruah hna i ruah kan duhmi hna cu US i National Security Team timi US i ram hruaitu ram humhimnak caah a biapi taktakmi minung hna pawl bia an ruahnak kong kha mipi sinah langhnak kong kha a si. Le cucu zeitindah ai thawk ning a si, zeidah a cang, zei pawl dah Okay, a hnursuan khawh ti pawl kha tuchun ah ka van ruahnak si lai i mah cu kong kan lu hlan te ah hi Minecraft podcast he Facebook in siseh YouTube in na kan zohnak ah mah sharenak in thazaang pek ka zuam law mah cun Facebook ah like Follow tuahnak YouTube ah subscribe tuahnak in thazaang pek dingin kan sawm hna. Thazaang nan ka peknak cun ka lawm. Thazaang na ka pe cuahmah ka ra cuahmah ve lai. kan i ruah cuahmah hna lai. Ruah ding tampi a um. Mah cu ahcun thazaang peknak in rak ka telpi u tiah hika hin pakhat nak bik ah van sawm le lunglawmnak bia van chim ka duh. Asicun USA vawleicung hmunkip ah sipuai a tuahmi a si tikah atu i Red Sea timi khi Yemen lei khua te hika lei ah Middle East lei kam khi khin Red Sea timi khi mikhi ah khin A bik in Yemen i khua a sami Houthi timi tapung pawl nih khin khaka zon Red Sea i khualtlung te commercial shipping te pawl thilri kuatnak te pawl kha hna an hnawh tuk hna. Mah te ka khan khaka zon hmunhma kha hiti nazi pakhat ah a phan kho dingmi kha maka Houthi hna nih hna an hnawh ruangah khan Nikhat a phanmi khomi hna kha zarhkhat leng kal ding khin lam dang khin an hrial tawn hna. Makha si teka a caan zong a pam, ma cu phaisa zong a hlei in di, makha pum phai hna a hnawh teka. ma cu khati khan thil a sau ngai cang cang. Makha si teka President Trump nih khan March thlan hlei nga ah khan Mahka huti hna pawl kha hna hnawh kho lo ding deuh khan an he an thilri hei ti le anmah hruaitu lei hei ti pawl kha uh, bom le kahnak kha bom thlaknak te pawl khan uh, attack te te an doh hna US cozah nih marshan hlei nga khan i makha kha a tlamtling ti khan ruah dih seh le marshal na kul le na li ah khan so na hlei nga na kul na li sia cu zarh hnih zarh hnih deng hnu ah khan USA The Atlantic timi magazine ti jar ke magazine thongpang i thantu i an chief editor editor lutlai bik kha makhani khan Trump team nih Trump a ṭuanṭi hawi nih accident in hi Houthi hna pawl dohnak ah an ka khumh ve, an biaruahnak ah an ka telh ti khan ca van thlah le mah khi ka U S a hninh bak in a hninh. Makha si teika makha nak khan atu zan i ka van tu thun i ka van chim ding mi cu makha kong kha si. I me hi zeitin a si ning si ti si cun makha raldoh nak marthlan a hlei nga an nak thar hlan ah khan atu i US President i National Security Advisor nih khan me hi raldoh nak kong ah ai tel mi hruaitu vialte kha US cozah i hruaitu vialte kha group pakhat an ser. Maka group text message group ah khan takhat an ser i maka ah khan atu i journalist ti thawngpang hlattu magazine i editor so sami kha a khum sual a khum sual tikah maka kha arak thei rua lo le a hnuah kan van lut than lai maka a khum sual nak khan manung maka kha manung pahlei riat an um ti se pohlei kuat e maka khan a khum ve A khumh ve tikah makhanak khan atu i Jeffrey Goldberg timi The Atlantic Magazine editor-in-chief nih khan atu bantuk khan an cakuat vialte kha a hmuh khawhnak a si. A cakuat te paoh kha cu Google zong ah khan va kal te u law uh, The Atlantic Signal Leak ti phunphai khan va ṭial te u law maka kha nan hmuh khawh ve ko la a hmuh zong nan hmuh chia dih si ko cang lai caah maka kong kha cu a chung an ca ṭialmi kong kha cu tam kan lut la lo i maka nak khan maka kha an rak khumh i makakha an cakuat vialte kha a hmuh dih i an cakuat chungah khan uh, a plan p kha cu he ṭha tein a hmunhma a minung an thilri hmanmi a dih ke ṭihciah le zeitindah zeilam in dah an kal lai ti pawl kha cu an ṭial lo na te khan uh, zeitindah mi hi kan doh lai ti pho mi hi doh kan doh ahcun uh, Europe lei mi hi ka kan dohnak hi Europe lei a ṭhih lomi hna seh Ka US nih cun uh, 3% hrawnghrang law khi ka lei khin kan thilri hi a kal Europe nih he 40% hrawng khi ka tili ke hman mi se le Europe nih uh, ke an tal deuh ok se ti hun pai ke amma le ma debate an to nak le be an ro nak kha se le mak kha chu van zawa khan o shroitu pawl he a kam ma bat tuk chiao te group tax a chu te te chu an hei ro ve na mi ke mu kho ngai se le makhat ua khan uh, defense secretary pete hexes tu nih khan ka mahai chana hi mi bom kan thlak la mahi chana bom kan thlak la ma chana kan do hna la ma chana kan do hna lai ti mi kha chu avan update mi hna kha um le ma ka dong na ka chun ma chu in a thi ma chu thi di um pai te ka tlom pal update mi te dong khom le congratulations ti dong khan an hei ti len na le ma ka kha atu i Jeffrey ko bak ni thonga than nu khan US mipi kha an hlau dih. National security team nih kan US ralkap doh ning kong he a save lomi signal timi cu atu i kanmah i kan hman bantuk Facebook bantuk hin app a si a ni natein cakuatnak si encrypment tilan ni tu kha cu Tlawmpal an hman ahkhin an man in ṭhin khawh hna i pakul chungah mihi text message vialte he tlau dih seh ti um phain hack khawh lonak ding khin le zoh khawh lonak ding khin tuah ding a save ngaimi khi si. Natein mah khakha uh, cozah nih an hman awk a si maw timi tu kha cu a hnu zong khan van chim ṭhan lai i mah kha dirhmun ah khan an um. Mah si tikah Makha signal group ah khan zei ruang dah nan hman ti um phai khan biahalnak kha tampi. Mah cun nan plan vialte mi hi Jeffrey Colbert timi hi rak si hlah seh anmah ramdangmi Taluk minung hna hi rak telh sual u law silosile Middle East lei kan ral minung pakhatkhat i rak telh sual law mi hi kan plan vialte hi an hmuh dih lai i kanmah US rammi ca hrimhrim ah ralkap caah ṭih a nung ti pumphai kha an chimmi a si le makha kha a dikmi si. Masi tikah uh, biaruahnak le biahalnak kha tampi um le donghnak kan cu National Security Advisor Michael Walls nih khan ami cu keimah pal a si zeitin le zeitin dak uh, ka phone ah a luh ning si ka thei lo nate keimah pal a si ti khan a hiti le President Trump lawng nih khan mi cu palnak kan ai tuahmi si Michael Walls timi dong hi mitha si le Okay, ring ka chuah la lo ti deu kha sa ko. Ma cha chun kan rem lai tu zeitin a chan ning si ti zong kan hlut hlai lai i mai kan nor than chang lai ti khan a chim le na tin atu tiang a dong lo mi chu ptech set ni khan different secretary ni khan mei hi war plans an ti mi kha ram to kha chu war plans ati le ti ral do nak plan pi kha an ka hrawmh a timi tu kha mah kha physics ah ni war plans lo ti khan a van chim ve te ah khan bia kha ai peh lengmang mah kha pinah khan zeidah si ti cun mah kha USA cozah pawl nih khan journalist kha journalist pa kha anih cu Trump a huat u si ti khan hi an ti len tik ah thil mah kha khan Zeidah ai pehtlai ti si ahcun a donghnak kan cun Jeffrey Goldberg nih khan nizan bak ah khan thlan i kul in a ruk ah khan an van khi an chimmi kha a tam tuk cang tikah khan an cakuat kha zapi hmuh khan a van tar. Mah ca khan a cakuat pawl kha van hmuh khawh dih si. Le mah kha a van tar ṭhanmi tu ahcun a title kha War Plans timi ral tohnak plan tinak khan ke a title te a tlangpi a tial ti lo a tech plan te ke ral a dohnak pi plan chung i ke operational te ti a dohnak tak te lawng ke a plan pi salo in a va kahnak te lawng ke makha plan se ti pum phai deu kan title ko ka van thlen le na te a chukot pol ka van thla dil ama lawng ni chimmi chu media ke ba Okay, an ka share an ka share sual ti lawng khan ka chim la le ka dih lai ti khan ka ruah ko na tein an ka doh tuk a si lo le si lo an chim tuk caah an mah zong mi hi ca kuat ka thlah hlan ah khan cozah zong kha ka hal ṭhiam ṭhiam hna kha mi hi ka thlah lai national security ram hum him nak ca ṭih nung mo ti khan ka hal hna i mah zong nih khan okay ṭih nung nak ti um kho um lo ti phunphai khan lehnak le zalonak kha a ton lo te ka A van thlahnak kha sinatein CIA tu nih khan cun CIA khi kaa zawn i rianṭuanmi minung min pawl kha cu van thlah hlah ti khan an ka hal caah CIA min cheukhat kha cu ka thlah lomi um rih ti khan a van chim. Le mah tikah khan atu zong ah nithum ni i a cakuat vialte kan van hmuhnak kha cu a si. Le atu zong hi a dihnak khan a thlah duh lo tinak kha a si. Natein a taangmi hi cu a thlah ti lai tiah khan zumh a si lo. A ruang cu minung bawmpak min ai tel cang caah khan. I mah caah cun mihi ah hin uh, zeruang dah signal timi uh, group chat khi an hman timi kha biahalnak si. Mah cu pahnihnak ah zeitindah Jeffrey Goldberg timi mipi minung mipi sawsawh simi civilian sawsawh simi zeitindah hi group ahhin ai up a um khawhnak si timi kha biahalnak si lami hi nih zei pawl dah a hnursuan khawh le pakhatkhat tal rian an rian an sung lai maw timi lawng kha biahalnak si rih mah caah cun pakhatnak ah signal hi hman khawh si le si lo hi CIA director hna nih khan John Ratcliffe hna nih khan cun ka phone ah an kan pekmi an rak khumh cia cangmi a si. Mah cu permissive apps a ti tikah khan hman khawhmi a si ko. Zeitluk tiang hman ding timi tu kha cu tu hi a fiang lo. Mah kong tu ah khan US i group pakhat zong nih tazacuainak cozah kha an ngeih hna i mi hi signal nan hmanmi hi nan record vialte kha fim dih u tihu vai khan an ti ro cu a tlau ṭhan cawlh dingmi si caah fim dih u US cozah National Security a bik te pawl cu National Archive timi biaruahnak te pawl kha fim dihmi si mah tikah hika nan ruahnak cu ai fim kho lo timi khan tazaan cui hna le mah kha longkha taza cuainak an tong cang mah cun signal kha Zeiruang dah an hman timi kha atu bantukin National Archive timi an biaruahnak vialte hi record ah um hlah seh ti an duh ruangah maw si timi zong kha biahalnak a um. Lachia anmah cozah leitu nih khan cun an umnak hmun ai tan cio tik a cheu uh, Middle East an um a cheu uh, khi hmun dang an um a cheu hmun in khan khan khat an um lo tikah a rang bikmi biaruahnak cu uh, cakuatnak cu mi hi a si ti khan an ruah caah khan an hman ti zong kha anmah lei nih cun an chim. Maka kha ruah ding cu a si. Mah cun zeidah a si rih ti si ahcun mihi ruangah hin a hotel rian na phuak lai maw? A hotel nih ṭaun an lak maw? Ṭaun lak lam cu cun Michael Walsh nih khan ṭaun cu a lak. Keimah nih zeitindah a kal ning si ka thei lo ti khan hi min hi ka phone ah mah pa he a hmuh zong kan hmu bal lo, a theih zong ka theih mi si lo, kan i chawn bal lo a ti. Makha tikah khan mah uh, journalist pa hi maw mah tikah khan zeitindah ka phone ah a um ning si timi hi uh, ka thei lo ma ca cu tu cu a di uh, Dor, uh, Elon Musk le a team pawl kha zeitindah mah phone hi a phone uh, Michael Wells phone chung a luh ning si ma cun mah he zeitindah ai et khawh ning si timi te kha atu kha hlathlainak an tuah natein microwave nih kan cuanh mi hi group cu keimah nih ka sermi si caah keimah palh si ko ti khan amah nih khan cun ṭuanvo ai la natein pakhat a um rih mi tu cu microwave nih mah Jeffrey Goldberg timi pa i ka thei lo ti hung pai khan a ti len le Report pakhat nih a ṭialmi tu ahcun zeidah a si ti si ahcun French i ke video lei sernak video chuah lei te pawl a thiam ngaimi minung pakhat kha US embassy, French embassy US ah interview tuahnak kha an rak ngaih le ke event i makha khan Michael Walls kha a rak kal. Makha ni kha Jeffrey Goldberg timi pa nih interview a tuah ma khan ni kha amah nih khan host a tuah a si mah te khan kan hmu bal lo timi kha cu zeitin dah an i chawt lo ruang ah hmuh lo khem a hei ti dunak kha si timi kha cu atu dong he hlathlai na an tuah chua ma se le ma ta kha an hmu bal ti cu a hmuh cu hmuh bal na te khan an thei le thei lo ma cun phone number an ngei le ngei lo timi po zong kha amma Jeffrey Goldberg kan hal na te khan mi hi kong pumpak pehtlaihnak kong cu ka chim lai lo ti phun khan a leh hna tikah khan kan i thei lo ti sehlaw cu bia kha ding hmana te pumpak bia ruah ke pumpak pehtlaihnak kong ka chim la lo ati tikah khan biahalnak kha a tam chinchin ma cha chun atu kong ma zong cu an van dotthlat chuah ma se hi zeitindah Jeffrey Goldberg timi kha le ma zon ah khan Jeffrey Goldberg timi hi Zeitindah a khumh hramhram lo ahcun ai palh sualmi si hnga maw timi kha ruah ahcun amah Michael Walls nih khan mah group chungah hin ai tel dingmi minung pakhat ai tel lo a ti. Ai tel lo dingmi tu pakhat ai tel a ti. Mah caah cun Jeffrey Goldberg timi hi uh, an tel sualmi hi Michael Walls nih hin ai pelh khomi a si. A ruang cu USA trade lei ti uh, khi thil i thlen nawnnak ah maw trade ah hin a tlaitu pa hi a min ah hin Jeremy chikhat te ka van zoh ta la kai palh sual la J le G nai thok ve mi si le an mah trai le tlaitu pa hi chikhat te amin ka van zoh ta lai mu

A biahalnak a thuk cangmi cu zeitindah a phone chungah contract a um lo ahcun mah kha cu a et khawh lai timi kha aa biahalnak si tikah mah kha an zohkhenh a hau nih dah a phone Jeffrey Goldberg timi phone number hi uh, Michael Walsh phone chungah khawmh timi kha a biahalnak cu atu cu an van datthla cuahmah zale zeitindah a ra ti lai timi cu uh, thawng a fiang than zau te ko lai A lam ahcun ah hin Jeffrey Goldberg zong hi Trump a huatu si ti kha cu US mipi nih khan theih si. A huatu cu a duh lo. Anih kha cu Liberal si a nupi zong Democrat lei ah phaisa tampi a hlutu si. Mah asinatein tutan ah hin cun amah heh ti an sawi lenmi kha zeihmanh an a phi shin nak se tia khan keima ni chun ka mu a ruan chu Jeffrey Goldberg chu a pakhat na bi ka US American citizen se ve America minung se manung pakhat president pakhat adu lo zo khan America rampi mui chiat le ke ralka pawl fa nak ton ka adu lo te ka me hi zong he zar ni rau nuwa khan avan thla mi ka se le ma te ka ma zong han atu thla lo mi ke umri me se de hen ani zong he US citizen US ram mi chu zai tuk minung pakhat an huat an rem hna lo zongah ram humhimnak an ti ahkhan cun a sining te an phungning te khan an kal mah caah cun American pakhat a sinak kha a langhter khawh tinak kha a van lang ngai tu tan te le zeitin dah a luh ning si ti mi pai kha cu le khuaruahhar si ve mi tu cu Trump hi Atu thlakhat thlahnih deng a van ṭuan chung ahhin a hriamhma thlahnih a si ko cang cu ti a si. Hriamhma a lah a kal ngai, a speed a rang taktak. Mah chung ahhin tutan te hi a voikhatnak a dang kha cu okay a tuah ko tray kong te ti tariff kong te pawl nak khan twenty-five percent, fifty percent le a ram ke phe an buai ti na te khan okay zoh rih usih ti khawh a si. Atutan tu hi cu okay

asilo a ruatmi hna nih cun mah tiang kha ruah khi se le mah caah cun hramhram mi hna sa hnga maw timi tiang khan an zoh natein atu tiang ah cun aho hmanh kha ke rian mihi ruangah rian chuahmi an um rih lo asinatein atu hi democratic lei hruaitu cheukhat nih cun defense secretary le michael walls hi cu rian an dinh hna hau silosile rian an chuah hna hau ti an i dinh hau silosile rian an chuah hna hau ti khan biaruahnak bia kha tampi a leng i mah zawn ah hin zeidah a biapi ti si ahcun mahi nih hin hmailei ah teh a ṭhih khawh dingmi a um maw ti si ahcun hiti an zoh hna ding cio ah khan cun mahi i text message i a langmi zapi a van tarmin ahhin cun hmailei rianṭuannak le a hohmanh kha a ṭhih hna lai tiah khan okay war plan US security secret pawl kha pakhat hmanh a langmi um lo caah zeihmanh US ram caah ṭihnungmi um lo mi hi cu i palh sualmi a si ko ti deuh khan pom cio se mi hi zawn ah hin cun democrat lei zong nih khan mi hi cu khi ṭihnung pi khat an hmu lo natein an hithi a chang a cannak ruang tu kha cun minung pakhat khat cu rian an din hna rian an chuah hau ti khan an nammi tu kha si responsibility a lami an um hau ti kha si le mah tikah Michael Walls le tu ning ah cun Michael Walls le different secretary kha tam lo cun chim si Michael Wall kha cu group ah a act ruang khan si ma cun different secretary tu kha cu tlampal te update a tuah hna ah khan mah caan ah cun macung kha kan bom kan thlak a timi a caan pur a ṭial tikah khan mah kha khi plan attack plan khi kuat a si tikah khan mah kha cu midang nih rak hmu sual hna selaw an i kham khawh menmi kha si timi si caah khan defense security kha cu a thlahmi ca te ke ca ruangah khan tam deuh cu an nammi kha si mah caah cun tutan mi hi signal in ruahmi ruang ah hin cu national security timi ram hum himnak pi cu a hnursuang lo timi kha hopon nih khan zumh mi kha si mah zawn mah zawn ah hin hitin ma dih thai la ti si cun a dih thai lai ka sum lo a ruang cu mi hi cu national security trump ca lawng ah me hmai chia ngai nak dirhmun ka si ma cun classified information an ti le te ke a um lo an ti classified ti cu minung cheukhat atak lawng na hmuh khawh dingmi rel khawh dingmi information pawl kha an si le a thuhmi an si a fawinak cun mi hi attack plan timi mah chan ah mah bam kan thlak la timi pawl kha cu classify a si ti khan a cheu nih khan an zumh hna tikah mi hi zawn ah han cun tampi zeidah classify si zeidah classify lo sensitive information ti tung i classify si lo mi te a biapi tukmi ti tung i natin thuhmi a si lo timi pumphai kha cu atu hi an i dupe i cawm a si le mah zawn ah hin cun keimah ka ruah ning ah cun pakhat khat cu rian an chuah men te ko hna lai tiah ka ruah silo sile an i resign te la mah chung ah hin Michael Walls ti ke ta chunak ah a phone chung ah khan Michael Walls a phone chung ah khan pakhat khat nih ke a phone number Jeffrey Colbert timi pakhat a hnulei rianṭuanmi an hmuh hna dah ti lo ahcun hiti zawn ahcun Michael Walsh hi amah tein a resign kho men ti kha ka ruahnak si. Natein theih lo si atu tiang ahcun van zoh hna sih natein phi theksetnak hmanh khan Michael Walsh hi resign hmasa te lai tiah khan ka ruah. A ruang cu amah nih khan hi group kha a sermi si i a sermi chungin Jeffrey Goldberg ai tel caah khan hi vialte hi a chuahmi si. Text message poka cu aho te hruainak poah khan te khan bia ruah lawmah si ko i tlung i tlin ti kha um lo ma kha kha a biapimi si lo. A pi cu zeitindah Jeffrey Goldberg timi The Atlantic i uh, magazine i editor in chief i ai tel khawh ning si timi tu kha biahalnak ngan deuh si. Mahca cun hika hi kong ah rian ai ding men si ahcun Michael Waltz timi uh, National Security Advisor a biapi takmi ma hi hi rian ai amah tein a phuah lo hmana ai din te lai tiah ka ruah le amah belte cu uh, me hi zawn ah hin cun Atu ka van chim bantuk khan phone number kha zeitindah mah a phone chung a luh khawh timi tu kha makhan nih khan a phi a ngaih te la le an hmuh khawh lo a khan cu Michael Wall si hai din te lai tiah khan ka ruah le ai din sual ah cun a ho nih dah a chan lai ti kha ka ruah mi zong um le ma cun keimah pumpak nih ka duh mi minung zong an um A ruang cu Trump cu tonnak kan chimh khi bantuk hin a duhmi minung paoh kha fial chom khi a fial in pa um e ti lo theng lo kan Michael Walls le hi Trump hi an hmuh ning khi tlawm pal ai dang mi an si asinain Trump nih hin a thim ṭhiam ṭhiam a ruang cu anih cu US army zong ah rian ṭuan balmi si ma cun house zong ah kan rian ṭuanmi si tikah ma ca cun a zumh caah a thimmi si an ruahnak ai khat tuk mi an si lo mah tikah hin Mah caah khin Trump a huatu zong nih khan tlawmpal hnangamnak khan ngeihnak ka si. Aro cu Michael Waltz he pawl an um caah khan le Michael Waltz mah cu hi ai din ahcun khatalai cu idin seh tian duhnak te khan Michael Waltz tak ai din ahkhan cun timi khat midang hna van chiah sual hna ahkhan cun a chimmi Trump ne cun pa um e a timi minung hna van chiah sual ahkhan cun thinphang mi zong khan um ṭhiamṭhiam mah caah cun tutan kong cu ma hi hin a salai i tuan atu bantuk update um ahkhan cun kan van i chim ṭhan ti lai i hi video te hi share nakin thazaang rak ka pe u hmailei zongah bantuk thawngpang tete alin sa dangmi kong cu van tel lamang ka zoom lai i thazaang na ka peknak cung ka lawm ka tu zong hi hi video zong share na thazaang rak ka pe u hi hnu video ah kana tong ṭhan te hna lai